Ir-reazzjoni tagħna. Eh, eh, ir-reazzjoni tagħna l-ewwel qed naraw reazzjonijiet li ħirġin l-ewwel, eh, reazzjonijiet minn ġimgħat ta' tajjir, insulti tmaqdir, eh, ta' ħsara kbira li saret lill pulizija u lill-image tal-korp, eh, qed naraw naqra reazzjonijiet ta' nies illi l-ewwel maqdruna għajruna u issabelaw ilsienhom. Hemm min kellu d-deċenza l-menu jgħid proset għalkemm baqa' ħafna xi sit ta' investigazzjoni, eċetera. Rajt, imma u qed naraw ukoll issa aħna nies li xorta għandhom il-wiċċ li jmaqdru u li jgħajru. Rajna anke ħafna esperti jridu jitkellmu f'daqqa waħda u fuq il-medja anke li kienu jew mexxu l-pulizija u fil-pulizija x'solvew huma fil-passat. Hemm tmaqdir, tmaqdir, tmaqdir dal-pajjiż aħna malajr nieħdu l-ewwel aħna, aħna nafu xi ġifieri għax morna anke wara l-każ eżatti aħna kellna l-ewwel konferenza tagħna anke aħna fil-Eurocop aħna ehm, fl-ikbar konfederazzjoni polizjeska dħalna fiha u l-image li tawna il-medja eċetera eċetera għandna ħafna kritika ta' nies li kważi kważi tiġibu Malta aħna ġabuna nidru isna hawnhekk xi pajjiż tat-tielet dinja hawn li kulħadd jagħti u joqtol fit-toroq hawn Kien hemm kien li issa anke membri anke pulizija barranija ngħidlu spara ġo pajjiżek x'għandek inti xi tgħid lilna. Jien nisfidak ejja issa ġo pajjiżi oħroġ barra u għidli mur fejn trid. Fejn trid mur u għidlek mhux sejf, pajjiżek ma nistax nagħmilha. Xi tittajdu, xi rridu jgħidu dan nies, kulħadd irid jitkellem u jpatpat fil-vojt. Ma hawnx imkien ġenna tal-art, però f'dejn pajjiżi ora ġenna tal-art. Il-Pulizija Maltija, il-Pulizija Maltija, ħlif proset, mhux proset, erdu ngħidu, xi darba nieħdu l-proset, qed nara wkoll anke jien issa rajt li anke l-Istitut tal-Ġurnalisti ħarġ istqarrija u qed jitlob għal protezzjoni. Żgur, granti, vera, mela. Imma l-ewwel protezzjoni li nieħduha huwa l-Pulizija. Min se jipproteġikom irrid l-ewwel protezzjoni, jekk aħna mhux protetti aħna qed naqalgħu xemma kull tliet ijiem. F'ġimgħa daħlu li sitta. L-isptar, x'protezzjoni? L-ewwel protezzjoni aħna. Kulħadd jgħajjarna u joffendina. U min għajjarna besqilna tefinna tefanna t-tadam u hekk aħna ninsuhom dawn ġifieri issa. Għamil għedin nax taħmu fiskiet, taħmu fiskiet, u titkellmu, ma nitkellmux, ma nitkellmux, minn ma jitkellmux kaward. U bla sinsla, aħna bla sinsla u kaward. Aħna l-Polizija Maltija, aħna kburin, ejja nkunu kburin. Bħala pulizija? Hemm qalilna wkoll, kellkom l-għajnuna tal-barranin, imma meta inti tista' taqla il-magna tal-karozza meta m'għandek biex taqlagħha, taqlagħha bidejk. Titla' paratu. Mela, u Spani fil-passat, meta kellna każi daqstant koro, ma ġewx esperti barranin minn Scotland Yard, eċetera, ma kien issolva xejn. Mela, tiddaħħu n-nies bikom x'affarijiet daw, Dawk għad-daħq. Jiena nirringrazzja u niftaħar il-kulħadd, il-korp kollu, il-korp kollu, il-kull min kien involut, investigaturi, soko, forensika, anke l-pulizija li jispiċċaw fit-triq, jalqu triq, anke f'xena tad-delitt stess, eh, mela ma jkollniex komplenza, eh, l-isma ta' fawna hawnhekk aħna ta' ma għalqa. Billi aħna, xejn, m'għandna xejn u bin-nida ġo fina. Mela mhux proset it-tajdu, fejn ħa tkun taf in-nies ċertu affarijiet xiex minn xiex ngħaddu aħna? Fejn, fejn jgħidulek il-proset u aħna li mhux ongoing il-ħin kollu, ix-xogħol mhux il-ħin kollu ongoing, ir-reazzjoni tagħna, reazzjoni ta' ferħ għax tajna risposta u għad baqa, għad baqa, mela ma tbaqa, u fl-istess ħin ta' rabja wkoll, u mela ma xed naraw min jgħajjar u joffendi u jinsulenta. Ejja, ħa naħsbu issa vera, ħa nsaħħu l-pulizija, ħa nibdew anke mill-pagi tagħna u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, għax miżeri. Miżeri? Mela x'inhi? Trid taħdem inti b'paga miżera u l-kundizzjonijiet miżeri tagħna, mela minn hemm tibda ħalli jkollna vera state of the art aħna. Tina biex naħdmu, mela ma naħdmux? Mela, Mela, aħna l-għira tad-dinja. Jiena kburi, kburi bil-Korp tal-Pulizija ta' Malta li jien nifforma parti minnu u ili għal dawn l-aħħar kważi 23 sena. Jiena kburi li Pulizija u għandu jkun kbiri kburi kull membru tal-Korp. Bħalma ngħidu aħna chin up, chest out. Stirati aħna, aħna l-Pulizija ta' Malta, l-għira tad-dinja aħna. Kulħadd ġabna iżda ma nafx xiex aħna. Qed jaħsbu ma nafx irid jgħidulna. Mela ma jkollniex reati, jkollna average ta' sitt murders, sitt omiċidji fis-sena. U meta pajjiżi hawn minna kollu 200 u 300. Eh, mela ma jkollniex mela aħna din ġenna tal-art. Imma eh, naħdmu u nagħmlu ħilitna kollha u l-inċidenzi kollha li jkun hemm u xogħol li mhux tagħna. Għax anke prosekuzzjoni bħal bieraħ prosekuzzjoni għadha fidej il-pulizija l-uniku pajjiż l-Ewropa Mhux xogħol żejjed dak kollu, mhux tagħna? Ejja ngħiduhom l-affarijiet issa. Għandna biex niftaħru, mela biex tissuttana u tajjarna, nirringrazzjaw ukoll l-esperti kollha barranin, nirringrazzjaw eh, l-armata Maltija mmexxija mill-bravu eh, brigadier, is-Sur Jeffrey Kurmi, rajt li taw l-input tagħhom, balistika, kollu ħadd u s-servizzi, mhux kulħadd Aħna Maltin u hawn min jgħajjarna u jobgħodna u joffendina aħna ħutkom Maltin. Qed nagħmlu ħilitna biex insommu dal-pajjiż sikur. X'jiġifieri tajjarna u toffendina? Mela ma nħossuhiex aħna, mela ma nħossux. Issa kulħadd irid il-protezzjoni, ma l-ewwel aħna, l-ewwel aħna xi tinbatu aħna, u mhux jiġifieri nbatu fiskiet, nbatu fiskiet, ma nbatu xejn fiskiet, mela aħna ġifa, aħna avili, aħna ħalna magħluq. X'jiġifieri? Mela l-affarijiet imorru hekk aħna? X'jiġifieri? X'jiġifieri ħalqna magħluq? Ħalq magħluq xejn għalhekk aħna l-Unjen jiena kburi, kburi nerġa' ngħid bil-Kor tal-Pulizija ta' Malta, bl-investigazzjonijiet kollha li nagħmlu, bir-riżorsi tagħna limitati u kollox, viva l-Kor tal-Pulizija ta' Malta, viva l-Police Officers Union, dritt li għandna li qed insemmaw leħinna, U ejja ħa nħarsu 'l quddiem. Grazzi, grazzi, grazzi lilkom tal-din l-intervista. Grazzi.